Mesnevînivîsiyê heye. Hemû mesneviyên evîndariyê yê kurdî, farisî, tirkî yan osmanî bi gazeyê dest pê dibin. Gaze çi ye? Gaze munacat e. Bi gazeyê dest pê dibin, bi dû gaze re pesnê Hezretê Mihemed tê. Di nav pesnan de helbestkar bîr û baweriyê xwe yê mezhebî yan dînî eşkere dike. Kanê ser kijan rêbaz û terîqetê ye ev ê nîşan dide. Li dû minacat û ne'd yan pesnê Hezretê Mihemed re êdî saqîname tê. Saqîname çi ye? Saqîname saqiyanê meygêr helbestkar di xiyale xwe de digel meygêr yan saqiyeke xeyalî diaxive û di wê de derd û kulê xwe dibêje, li ser jiyana xwe dibêje, ser çawaniya welatê xwe dibêje û dû re diçe ser pesnê şahê welatê xwe dide. Xanî gava ku tê li ser saqînameyê hindekî li ser Kurda diaxive û dû ra dixwaze ja pesnê şahê welatê xwe bide. Bera xwe tê şahekî wî tune, mîrekî wîsa tune ye. Îja derdê xwe dirêje dibê ka em Kurd çima ji bin desta mane, di bin desta de mane. Çiyê me ji van Miletê dewrberê me kêmtir e. Em ê çima heta hetayî di bin zor û zulm û îşkenceya van dagîrkeran de bimînin? Behsa Tirk û Fars û Ereban dike û dibêje Kurda dibê hûn jî miletek in, hûn jî ji wan kêmtir nînin. Derdê dilê xwe dibêje û heta dibêje Xwedê jî dibê Xwedê ma çima eva hikmet çi hikmetek e ku ev miletê Kurd wa li mehrûm e ji hemû nimet û serbestiyên ku heye. Çima em mehrûm in? Dûra dibêje me yek ji hegera mehrûmiyeta me ew e ku yekatî û tifaqa me tune ye. Em hemû dijî hev in. Ca mixabin ew rewşa heta roja îro ji her berdewam e. Yek ji hegera bindestiya vî gelî ew ye ku îtifaq yanê yekatiya me tune ye. Em hevdu nagirin. Em hemû dijî hev in. Pêş de eşîret hebûn, hemû dijî hebûn. Niha jî partiyên me şikur hemû jî dijî hevin. Şêst heftê partiyê me heye yek alîkariya yedî nakir. Temamê partiyê me dijî hevin. Yan bi zanetî yan jî bi nezanî ketine jêr kartêkirina dagîrkeran û li ciyê ku hev bigirin dijminê xwe yê hevpar û muşterek bibînin bi xwe xwe dijatiya hev dikin û ev yeka jî heta roja îro her berdewam e û zirar û ziyanek mezin digihîne vî miletî. Em bên ser wane yan jî xwendeya xwe Ka Xanî çi dibêje? Em ê pêşta helbesta bixwînin yek bi yek û dû re peyvên giran û dijwar bi we şirove bikin û eger lazim be jî em ê dakevin şiroveya giştî û bo we Em îzah bikin dibe çi xwece? Rave bikin, şirove bikin. Pir keyfan vê benda saqînameya xanî tê. Divê saqî tu ji boî xudê kerem ke. Yek cureyê mey di came cem ke. Da cam bi mey cehan nima bit. Her çî me iraw de tê xuya bit. Da keşf bibin li ber me ehval kanê dibitin muyeser iqbal Îtbara me wê geha kemalê aya bûye qabilê zevalê Ya her wehe dê li istiwa bit heta weku dewrê munteha bit. Qet mumkin e ev ji çerxê lewleb tawli bibitin ji bo me kewkeb, bextê me ji bo me ra bibit yar, carek bibitin ji xabê hişyar. Rabit ji me jî cihan penahek, peyda bibitin me padişahek. Şûrê hunera me bête danîn, qedrê qelema me bête zanîn.

Aya ji ezel Xwedê wisa kir, ev Rom û Ecem li ser me rakir? Tebeîyeta wan eger çi are, ev are li xelqê namidar e. Namûs e li hakim û emîran, tawan çi ye şair û feqîran. Her çî bire şîri destê himmet, zebt kir ji xwe ra bi mêrî dewlet, lewra ku cihan wekî erûs e, wê hukm di destê şîrê rûs e. Lê iqd û sidaq û mehr û kabîn, lutf û kerem û eta û bexşîn, pirsî ji dinê min ev bi hikmet, mehra te çi Gote min ku himmet, hasil, ku dinê bi şîr û îhsan tesxîr dibit ji bo yi însan. Evan bendek min xwendin ez şirove bikim dû re eger dem hebe em ê hemî wisa bixwînin. Dibê saqî tu ji bo Xwedê kerem ke, yek cureyê mey di cawê min cem ke. Saqî yanî meygêr. Ew kesa yan ew kesê ku di civata de meyê yan jî avê li rûniştiyan li civatê bila dike bi erebî jê re dibêjin saqî, kurdî dibêjinê meygêr. Divê meygêr tu ji boy xwedê keremekî bike û gulpek di wê meyê ji bo min di cama cem bike. Cura yanê gulpek, qurtek. Cam e cem. Cam ve cem çi ye? Cam yanê tasik, kasik. Cem jî Cemşîd Şah e. Şahê pêşdadî, şahê mêjîn û çîrokê Îranê ye. Camê cem piyaleya Cemşîd Şah e. Firdosî li Şahnameyê de dibêje ku camek Keyxusrew şahê Îranê hebûye ku gava lê mêze kira, cîhan û giştî bûnewerên cîhanê tê de didît. Camê, dibêjinê camê cihanbîn jî. Lê li dû re helbestvanan li ber ku Cemşîd Şah hemberî Silêman Pêxember dizanîn, ew cama dane Cemşîdî û navê yî kirin Camê Cem. Camê Cem yanê kaska Cemşîd Şah. Niha roja îro Îran ji de tereta xwe re dibêjin Camê Cem. wekî telvîzyona xwe wekî cama cem dibînin dinyayê tê de xuya dikir dûneye dinyayê tê de dibînin. Da cam bi me cihannuma bit her çî me îradetê xuya bit. Da ku ev cama wekî cama cihannima be, dinya hemkê tê de bibîne û her çî ki îrade û xasta me ye em di wê camê de bibînin. Xanî dibêje saqiyê, dibêje meygêrê, divê camek wisa mey ji min re bîne ku ez lê mêzekim Dinyayê hemiyê tê de bibînim û ew tişta ku daxwaza me ye em tê de bibînin kanê gelo dû re dibêje. Da keşf bibin li ber me ehval kanê dibitin muyesser iqbal. Divê ez wê kaskê mêzekim kanê gelo Em ê ehvalên xwe keşf bikin, li rewşa xwe mêzekin bibînin kanê dibitin muyeser iqbal, kanê şans û bext û hatekî me yê hebe em ji vê rewşa xerab derkevin. Îtibara me wê giha kemal ê. Aya bûye qabilê zewalê? Dibê bedbextî û rojereşî û bindestî û zor û zulma me êdî gehiştiye lûtka here bilind. Gelo ev bedbextî û rojereşî û bindestî û hejariya me dê rojkî ber bi zewalê here Çün her tişta ku bigije lûtkeya xwe, bigije qûça here bilind, mecbûre ca dîsa dakeve. Ku çi jorê dîsa dakeve. Dibêje dibê bedbextî û belengaziya Kurda gihîştiye qûça here jor. Êdî li vêya xerabtir, li vê rewşê bedtir rewşe tune ye. Gelo Gorekî siriştê ev belengazî û bedextiya me ku gihiştiye lûtka herejor, gelo ê jor de dakeve. Em ê li vê rewşê derkevin. Rewşa me gelo ê baş be. Xerabtir e. Xanî quça bilind nedîtiye, nizaniye li wê jortir jî heye. Xerabtir jî heye. Îca dûran bêje ya her wehedê li istiwa bit heta wekû dewrê munteha bit. Yan jî ev rewşa me ya xerab dê her weha berdewam be heta hetayî em ê bin dersa de bimînin. Dûra îja hegeroyê dibêje Divê qet mumkin e ev ji çerxê lewleb tawli bibitin ji bo me kewkeb. Ji saqiyê dipirsin divê gelo rojekê ji vê çerxa felekê îstêrka me yê jî derkeve, hilbê îstêrka me yê jî biçilvile, em ê jî bigihîjin mirazê xwe, em ê jî bigihîjin daxwaza dilê xwe. Yan em ê jî ji bin desta derkevin, em ê jî wekî miletekî xwe bidin nasandinê û bêne nasînê. Tali bibitin ji bo me kewkeb yenê kewkeb yenê istêr tali yenê helavîtin çilvilîn derketin divê gelo istêrka bextê me yê jî biçilvile em ê istêrka xuya serketinê bibînin yan na bextê me ji bo me ra bibitiyar carek bibitin ji xabê hişyar Daxwazê dike di vê xwazî ku carekî tenê hema bextê me bi me re bibe yar, bibe heval, em bextiyar bin û ew bextê Razayî ku di xewa kêrûşkî de maye carekî tenê hema ji xewê rabe. Bext ji xewê rabûn yanê bextê mirov vebe hişyar be Rabit ji me jî cihan penahek peyda bibitin me padşahek. Dibe gelo ev bextê me yê Razayê yê carekî ji xewê hişyar bibe û padişahekî me yê jî çêbe. yan na. Da ku şûrê hunera me bête danîn, qedrê qelema me bête zanîn. Daxwaz zêdike divê bextê me bila ji xewê hişyar be, padişah û cihanpenahekî me peyda be, da ku şûrê hunerê bête danîn. Di vê peyvê de gelek şirovekarê me Muzînê tûşî şaşiyê bûne. Şûr wekî şimşêrekî zanîne, lê şûr vera da yenê hesar, bedene. Çawa dora vê kelayê, dora Amedê ev bedena hatiye danînê, vê bedenê ra şûre, hesar, dîwar dibêjin. Xanî dibêje ku dîwarek ji bo wî hunerê me bête danînê, da ku qedrê qelema me jî were zanîn, Em dinivîsin, kes nivîsê me naxwîne, qedrê qelama me nayê zanînê. Lê mixabin heta roja îro jî qedrê qelama kurdî hê jî nehatiye zanînê. Bi mena sûrî hatiye gotin. Sûre ye. Sûr û şûr yek e. Ca eva jêr kartêkirina helbestek Firdosî de ye. Firdosî dibêje pêye fikendim ez nezm kaxî bulend ki ez bawdibawran neya bedgezend.

Da ku kesek şahekî me hebe û evî derdê me derman bike, ev zanîna me, zimanê me, ferheng û çand û ferheng û çand û zanîna me jî rewacê peyda bike. Yanê bin desta de nemîne, bêxweyî nemîne. Peyva rewac jî di koka xwe de peyva kurdî ye, rewak e. Gelek peyvê kurdî di erebî de ceyek lê zêde kirine, kirine malê xwe. Zewac, rewac, hûdec, benefseç bi sedan peyvê ho heye di erebî de ku wan hemû ji kurdî ye, ji kurdî wergirtine, ceyek lê zêde kirine, kirine malê xwe. Meselen gêçerlî de ya gêçersiz de bi tirkî de em dikarin peyva rewa bikar bibin.

Dibê eger serefraz û peyvizanekî me heba, şahekî me yan mîrekî me heba ku hem serefraz ba, serê xwe ji xelqê re xar nekira, hem jî peyvnas û edebdost ba, hînga ev nivîsên me dê rewaj peyda bikira, miletê bixanda. Vê derê de xanî ziman û edebiyat şubhandiyê zêrekî. Eger zêr sikka padişahekî lêkeve fiyet û qîmet û buhayê wê diçe ser. Lê eger Tu ra padşahekî li ser zêrî tun nebe, padşah yan hikûmetekî ser zêrî tun nebe, bihayê wê kêm e. Ziman û edebiyata Kurdî dişibhîne zêrekî ku kesî mohr yan tira xwe lênedaye. Yanê mebeste ew e ku hikûmetek me tun neyeda ku li vî zêrê me

Di navbêyna ku em bêjin mînên Kurdan yê wê demê bi hevatinekî bike tiştek kiriye ya agahiyek we heye? Helwestek wî heye. Temamê mîrê Kurda rexne dike. Qesîdek dûr dirêj e. Di Memûzînê de ne qesîdek serbixwe ye. Mesela mîr mîra dike divê hemû bin destan e li jêr kartêkirina nearan danin. Hemû bo pareyî xwe difiroşin. Qesîdek wî dûr dirêj e. Tîtrayê nayê bîra min lê dîwana wî de heye. Yani duî şerê da dibêje me tiştek kir me gavek avêt lê wan mîran qebûl nekir tiştek wisa da. Heye di vina da dibêje dibê ew mîrêk navê wî Mîrza bû ev hemû karêk min kir avirek neda min. Ya dû re dibêje dibê ew mîra dikare bi avirekî çiyayekî bike zêr lê A vir neda min. Mebest dayî bi a vir rê xwe çiyayekî dike zêr yanî pera dihebîne. Pûlperest e, pûlekî ye. Hecî dirafa dike, hecî edebiyatê nake. Dû re em ê bigijinê ser. Dibê ger dê hebûa me paw di şahek. Ne, eva benda jorê me nexwendî. Erê. Divê her çende ku xalis û temîz in, neqdeynê bi sikkeyê ezîz in. Divê her çend ku zimanê me zimanekî xalis û paqij û temîz e û wekî zêr û zîva ye, neqdeynê bi sikkeyê ezîz in. Divê pare bi sikke û tora yan tûra Hikûmet û padişaha fiyatayê diçe jor. Lê zimanê me çawik pêş de jim got zimanekî bêxudan e, kesî sika xwe lê nedaye, bi resmiyet nehatiye nasandinê. Ger dê hebûa me padişahek layiq bidiya xwedî kulahek yan jî xwedê kulahek mirov bi du şêwe dikare vê bixwîne. Divê eger padşahekî me heba û Xwedê ew layiqî tacekî bidîta yan jî ew hêjayî tacekî biba, teyîn bibûa ji bo wî textek, zahir vedibû ji bo me bextek. Divê eger şahekî me heba tacek li serî ba, textê wî heba, bi rûva ba jî dîsa bextê me yê veba. Hasil bibiwa ji bo wî tacek. Elbette dibû me jî rewacek. Eger tacekî wî şahê me heba, elbette rewaca me yê jî heba, em ê jî bihatina nasandinê. Xemxarî dikir li me yetîman. Dîna û ne derê ji dest leîman. Eger şahekî me yî serefraz hanî peyva serefraz bi wê wateyê haniye ku şahekî ku serê xwe ji xelqê re xar neke, nebe noker û çaker û berdestê xelqê, nebe dûvelankê dagîrkeran. Divê eger şahekî me wisa heba, xemxarî dikir li me yetîman dê

Xalib nedibû li ser me ev rûm, nedibû min xerabeyê di dest bûm. Eger şahekî me yê serefraz heba, em nediketin jêr destê Romê û welatê me nedibû welatekî ku bûm gund tê de bixwînin. Gund zortir diçe di xerabeya de, di kavila de dimîne. Dibê eger serefraz Mîrekî me yê serefraz heba yê em li jêr destê Tirka derxistana û welatê me nedibû welat û hêlûnê kund û pepûkan. Mehkûmê Elîyev û Sealîk, Mexlûb û Mutî ê Tirk û Tacîk. Eger şahekî me heba em nediketin jêr destê Elevîyan. Elevî vira me bes hey dewleta Sefeviya ye ku Şîan e. Sealîk jî yanê derwêş û sofiyên wan mexlûb û mutî ê tirk û tacîk dibê. Eger şahekî me yê serefraz heba em nedibûn, nediketin jêr destê şîeyan û nedibûn jêrdest û bindestê tirk û tacîkan. Tacîk çiqek ji farsan e lê mebesta xanî vira bi giştî Îran e. Turk û Tacîk. Edî bi mana farisan mana xeyr e. Farsin farsin zimaneyan fars e farisî ye. Efxanistan û Tacîkistan zimaneyan farisî ye çiqek jî Îranê ne. Çawa? Farsin. Ewan hemû Îranî tên hesabê nêzîkî panzde şanzde çiqên Îraniya heye. Tacîk in, بۆ te bêjim peştûn e, efxan, kurd he, fars bixwe ne, kurd in, Belûç min got yan na? Belûç û peştû û tacîk û tat û tevaliş û gîlek û kurd ewana hemû îranî tên hesabê. Dibê aya ji ezel xwedê wisa kir ev rom û ecem li ser me rakir. Di gelek nusxeyan de destnivîsan de li cihê aya emma hatiye. Gavak mirov bêje em ma ji ezel Xwedê wisa kir, yanê xanî qebûl dike dibêje erê Xwedê wisa kir. Min ser vê peyva em mayê rûpelek nivîsiye ke ez qebûl nakim ke em ma be. Çun eger bêje em ma Xwedê wisa kir tişt nabe Xwedê kiriye êdî. E qedera me ye. Ez vêya meşkûk bûm ez gele geriyam bi sala ez geriyam heta ku min hoşa. Heta min destnivîsek peyda kir ku di vê destnivîsê de aya hatiye dipirse xanî dibê ma gelo xwedê sal me kiriye na ewa ne qedera me ye. Ewa qedera me nîne ku em bindestê rom û eceman de bimînin. Tabiîyeta wan eger çi are ew are li xelqê namidar e. Dibê tebeîyet û Peyrevîkirina wan, bûne hemwelatiyê wan, bûne jêrdestê wan de ar û neng û şermek mezin e. Lê ew şerma zortir ji bo navdara ye, bo serok û rêveberên me ye. Dûra dibêje dibê namûsa li hakim û emîran, tawan, çiye şair û feqîran. Dibê ew namûs û şerefa hakim û emîrê me ne. Em belengazê şair û feqîr texsîra me tune ye. Tişt dest me de tune em dinivîsin. Lê zor û hêz û karîn û şiyan destê hakim û emîran de ye. Ewana deviya dijî vê rewşê rabin. Dûra ja tîne ser hêzê, hêza siyasî û Madî. Divê her çî bire şîri destê himmet, zebt kir ji xwe ra bi mêrî dewlet. Divê roja îro kê dest avît şûr û zora wî, hêza wî hebe, ew dikare dinyayê zeft bike. Deviya hêza te hebe. Lewra ku cihan wekî erûs e, wê hukm di destê şîrê rûs e. Divê dinya, dinya wekî bûkekê ye, hukmê wê bûkê li destê şûrê rût da ye. Rûs yanê rût. Ha. Şu dest şûrê tazî, şûrêk te li kalên derî ne, te amadeyê şer û bergiriyê yî. Dinya divê bi hêzê tê Tu dikarî dinyayê pê hêzê nêxi jêr destê xwe. Belê? Dest bixî. E, roja îro jî kê niha e, hêzdar be dinya destê î daye. Nimûne gelekin niha şerê hêzê ye li nîveka Çîn û Amerîkayê da. Kîjan hêzdar be dinyaya wî ye. Ê lê eqd û sidaq û mehr û kabîn, lutf û kerem û eta û bexşîn, pirsî ji dinê min ev bi hikmet mehra te çi? Gote min ku himmet. Pêşda got ku dinya wekî bûkekê ye, dibê min ji wê bûkê pirsî kanê mêhr û sidaq û kebîn û kebîna te çi ye? Bûkekê bînî de ya bexşişê bidî, etayê bidî, kebînayê hebe. Dibê bûkê cihaba min da got ku tenê himmet û rabûna ser xwe çiyê min e, kebîna min e. Tu rabî ser xwe, tu iqdam bikî, tu hêza te hebe, tu dikarî min dest xwe vebînî. Hêza siyasî û madî. Hasil ku dinê bi şîr û ihsan tesxîr dibit ji bo însan. Dibêje mirov dikare bi hêza xwe û yek jî bexşiş û dayînê, ihsan, qencî, qenckariyê dinyayê destxova bîne. Hem hêza te hebe, hem jî tu zulmê nekî, qenciyê bikî, hînga tê bikarî dinyayê dagîr kî. Dûra diveje ez mame di hikmeta Xwedê de, kurmanc di dewleta dinê de. Aya bi çi wecihî mane mehrûm, bil cumle ji bo çi bûne mehkûm? Divê ez di hikmeta Xwedê de vemame. Ez nizanim kane ev ev çi hikmeteke ku kurmanc çima di dewleta dinyayê de wiha mehrûm û bêpar û pişk mane? Çima mehkûmî bindestiyê bûne? Wan girt bi şîri şehrê şohret, tesxîr kirin bi lawdê himmet. Dibe ewana bi şûr şehrê şohret û navdariyê dagîr kirin û gelek welat bi himmeta xwe standin, azad kirin. Çün tu bera xwe de dîroka Rojhilata Navîn hema hema bêje temamî şerên mezine dinyayê yê Rojhilata Navîn de Kurd pêşayî kêne. Kurdin ku Ji bo Ereb û Ecema xwe didin kuştinê, diçin welata dagîr dikin, dawiyê de jî tiştek para wan nîn. Heta roja îro jî ew rewşa berdewam e. Bera xwe de şerê Nadirşah û Hindistanê, şerê Îranê û Osmanya, şerê Îranê û Rûsa, şerê Rûs û Osmanî li hemû cibheyan de Kurd pêşayî kêne. Di şerê Çalderanê de hatiye nivîsînê ku di her du cibheyan de jî di pêşayîka pêşeniya şerî de her du alî jî Kurd bûn û Kurda Kurd dikuştin ji bona Sefevî û Osmaniya. Da bi vê dawî dawî em werin şerê Azerbaycan û Ermenistanê li ser Qerebaxê. Her du alî jî Kurd bûn. Kurdê Musulman xwe Mihemedî dizanin lê da pişta Azeriya digirtin, Kurdê Êzdî jî pişta Ermeniya digirtin. Cibha miqedem li ser axa Kurdistanê Kurda Kurd ji bo xelkê kuştin. Xwe hevdu heqa kuştin hevdu red kirin neman. Şakî û Şîrmar û Laçîn hemû bê xwedî ma Azeriya û Ermeniya parve kirin hev. Kurdan ji bona xelqê hev kuştin û welatê xwe ji xelqê re hiştin û çûn. Erê. Ê dikarîn dikarîn hînga di wî şerî îstifade bikin bêjin bê ev ya me ye, erdê me ye, dikarîn jî bikirana. Nekirin çûn xelqê re şer kirin. Dijî hev hûn heta yêkatiya wan hebe. Dîn û mezheb wê derê de nexşek rolek mezin lîstiye. Eba êzdî bûye ew ji musulman bûye. Êzdî dijî dijî musulmana ye diçem alîkariya ermeniya dike çun ermenî ne musulman in. Ew musulmanê kurdê musulman li Azerbaycanê jî lahengirê musulman e azerî musulman in. Li wê derê jî dîsa neqşa mezheb diyar dike. Mixabin derd gelek in. Dûra Xanîja dibêje, dibê her mîrekî wan bi bezlê hatem Her mêrekî wan bi rezmê Rostem. Divê her mîrekî kurda bi bexşiş û dayîn û çavvekirîbûnê de wekî Hatemê Taî ye. Hatemê Taî belka çîroka wî bihîstibe. Hatemê Tayî bûye zerbulmesel bûye wekî gotina pêşiyal sergele hatiye gotinê çîroka wî heye. Dibê mirovekî dewlemendê ereba bû tenê karê wî ew bû ku alîkariya nedar û hejara dikir. Temamê temenê xwe ji di rêka dayîn û bexşişê de serf kir. Ênê bi navbang e. Xanî Birad dibêje dibê her mîrekî me wekî Hatemê Tayî destvekirin e. Her mêrekî kurda jî wekî Rostemê Zal di şeran de kes pê nikare. Ênê kes ser re tune ye. Lê dîsa dû re Xanî tê xerîte yan neqşeya Kurdistanê dikişîne, dibê bifikir ji ereb heta ve gurcan, kurmand çi bû ye şubhî burcan. Ji Erebistanê heta Gurcistanê kurd in, lê kurd ji neyara re bûne burc. Ji xelqê re dixebitin. Kuna qoricî, hînga ji qoricî bûn heta roja îro ji qoricî ne. Ev Rom û Ecem bi wan hesar in, kurmanc hemî li çar kenar in. Dibê kurda doradora Rom û Ecemê girtiye wekî wana re bûye hesar, bûye dîwarekî bo parastina Rom û Ecem. Ê Sefeviya Kurd li vê derê van menteqana li Diyarbekir, gotebêjim heta Erziromê Kurd belav kirin birçûn sînorê Xurasanê dan pêşiya kê, pêşiya Ozbek û Turkmenan bi Kurda şerê wan kirin. Xanî ew zaniye dewra pêş dewra wî ye. Dibê Kurd ji van her di welatana re ji van her di zilhêzana re wekî hesar û dîwarekî ye dora dora wan girtiye nobedariya wan dike û ji xwe re ji tiştekî nakin. Her du terefan qebîlê kurmanc bo tîrê qeza kirîne amanc. Dibê ev her du zilhêzana eşîretên kurda ji bo tîra qezayê kirine amanc. Yanê çi? Yanê dayene pêşiya xwe eger tîrek hat bila li wana keve. Ewana ji xwe re kirine mertal kurd. Dirêja mejiyê de mertalê xelqê ye. Pêşiya xelqê xelqê re şêr dike wekî mertalekî ye û gulek yan tîlek hatiye lû mertalî keve. Mertalê xelqê ye. Goya ku li serhedan kilîdin, her tawîfe seddekî sedîdin. Divê tu dibêjî qey Kurd li serhed û sînoran wekî kilîtekî ye û her tayîfe jî wekî bend seddekî muhkem in pêşiya xelkê rawestane. Sed û bend û barac vê derê de xanî teşbîhê tîne dibêje ku Kurd wekî seddekî pêşiya dijminê dijminê dijminê xwe sekinî ye. Ne ku welatê xwe biparêze, ji xelkê re bûye dîwar. Dibe ev qulzumê rom û behrê tacîk, gava ku dikin xurûc û tehrîk, kurmanc dibin bi xûn muletex, wan jêk vedikin misalê berzex. Dibe gava ku ev her du behrên mezine Türk û ya Osmanî û Sefeviya bigorin. Gava ki ev her di deryayê mezin hil dikerin radibin hev Kurd li nav destpê wan de di xûna xwe de tên gevizandinê. Çima kurd ketiye pêşiya herka jî, viya lê kurdê rojhelat arîkarê Sefeviya bû, kurdê viya lê jî arîkarê Sultan Selîm bûn. Wan jêk vedikin misalê berzex. Dibê kurd wekî çawa berzexek di nîveka du, du behra da ji hev cuda dike, kurd jî ke wekî wê berzexê van her du deryayê mezin ji hev cuda dike.

Tevûka badînan de berze heye mamoste. Berze, berze indakirin e. Berz yani bilind. Berzek yani tişta ku bilind e, girik e, topik e. Cami Berzak yani berceste berzak. Ew jî nêzîkî wê ye. Lê wateya wê hindekî nerênî ye. Divê filan kes mirovekî berzak e.

Divê camêrî, destvekrîbûn, himmet, mêrînî, xîret, celadet, hêz hemû di nav Kurdan de heye. Ewana bi şûrê himmetê gele mêranî kirine, gele welat dagîr kirine. Lê hindî ji şecaetê xeyûr in, ew çende ji minnetê nefûr in. Dibê heqasî mêr in, mêra ser pozê xwe re nabînin, lema serê xwe ji hev re xar nakin. Kesî ser xwe re nabînin. Lê dijmin ser xwe re dibîne. Dibe ev xîret û ev uluvê himmet bû mani'ê hemlê bawrê minnet. Dibe ev mêranî û pozqoloziya wan bûyê heger ku Serê xwe ji hev re xar nakin, barê minneta hevdin nakişînin. Lew pêk me hem ê şebê tifaq in, daim bi temerrud û şiqaq in. Bê tifaq nine bê yêkatî kesê ku yêkatîyayê tim nebe bê tifaq e. Divê bê tifaqî bila bila bê tifaqî têk heve nav dijmin. Mirin her kes dimire. Divê yêk axek li koşka hor nişt bû mîrekî Kurda bera xwe dayê swara ku e bi les ber bi koşkayî dajo got kuruk ha ew swara çima swarê hewariyê ka çi ye. Got swar peya bû hat ku Mizgînya min bide. Got, çi ye, çi bûye? Got, here filan dijminê te mir. Got, ev a mizgînî nîne tu didî min. Em hemûyê bimirin. Te mizgînî ji min re bang da, te wota bêtifaqî ket nav wan, bûn tîletî ket nav wan, bûn dijminê hev, bi xwe xwe li hev xistin. Ew mizgînî bû ji min re. Xanî jî vira dibêje, dibê. Lew pêk ve hemêşe bêtifaq in. Kurd bêtifaq in, daim bi temerrud û şiqaq in. Daim dijî hev û ji hev de cuda dibin. Dijî hev dibin şiqaq yanî ji hev cudabûn. Yanî Xanî pir kûr fikiriye. Kurd bi reh û pehê ve nas kiriye. Derdê Kurda zaniye. Sê sed salî berî niha derdê îro zaniye. Mixabin heta roja îro jî ew rewşa hê berdewam e çawa xwecê ji pirsî li qûçê derbas biye jî êdbara me. Dîsa dizvire dibêje ger dê hebûwa me ittifaqek vê kira bikira me jî wifaqek Ev benda helbestê du du şeweya hatiye. Yekî ji dibêje ger dê hebûa me îtihadek vê kira bikira me înqiyadek. Dibê eger bi giştî eger îtihad û îtifaqa me heba em hemû bibana yek me pişta hev bigirta Rom û Ereb û Ecem temamî hemiyan ji me re dikir xulamî. Divê eger Kurd yêkatiya Kurda heba, tifaqa Kurda heba, Kurda hevdûm bigirta, Rom û Ereb û Ecem ê me re xulam tî bikiranan. Ne ku em biçane bibin xulamê anan, ne ku em bibin bindestê wan. Ew anayê bibana bindestê me. Çima? Em ji wan xurttir in, bihêztir in, bi sexawettir in, mêrtir in. Lê hegera here mezin ew e ku em serê xwe ji hev re xar nakin. Daim bi temerrud û şiqaq in. Divê eger tiştekî seheba tekmîl dikir me dîn û dewlet, tehsîl dikir me îlm û hîkmet, divê eger yêkatiya me heba me yê dîn û dewlet destxova bianiya, me yê îlm û hîkmet destxova bianiya yanê em ê pêş ketana, yanê em ê bibana miletekî mutereqî û pêşketî û modern. Hînga temyîz dibûn ji hev meqalat, mumtaz dibûn xudan kemalat. Divê eger yêkatiya me heba, şahekî me heba, dewleta me heba, welatê me serbixwe ba, hînga Qenc û xerabê ji hev bata nasandinê, hînga yê melûm û diyar va kanê Kurd çi ye û ewanê ki Kurd Kurdistan dagîr kirine kê ne û çi ne. Mimtaz dibûn xwedan kemalat. Kesên ki xwedanê kemalat û ilm û zanînê ye, yê bihatina naskirinê. Ev benda memûzînê bendeka pir giring e. Her kurdek devyaveye bixûne li ser hûr be ka xanî sê sed salî berî niha li ser rewşa Kurda û Kurdistanê çi gotiye. Pêş de tîne mêranî wî ji hatibûna Kurdan nîşan dide. Dûr re nexşa Kurdistanê dikişîne. Dibê bifikir ji Ereb heta ve Gurcan, Gurman di çi bû û neşib hî Burcan. Dûr re dibêje, Ev Quluzim, Rom, Behr, Tacîk, gava ku dikin xurûc û tehrîk, Gurmanc bi xûn dibin muletex, wan jêk vedikin misalê berzex. Bi kûranî nexşa Kurdistanê dikişîne, dibê ji Erebistanê heta Gurcistanê û ji Ecemistanê heta Romê, besa Osmanî û Tirkan a heta Romê, Rom hûn dizanin kê der e, ewa hemû Kurdistan e. Lê mixabin wî alî wî alî me du deryayê mezin Osmanî û Sefevî henin. Gava ku evana radibin hev, Kurd navdest pê wan de dihelçiqin. Çima? Çimkî Kurd îtîfaq û yêkatiya Kurda tune, Kurd hev nagirin, daîm digel hev di şer û înşiqaq û temerrudê dan in. Lema dijmin jî li ser serê wan siyar bûye, welatê wan dagîr kiriye. Ev benda me tewaw bû. Eger pirsiyarê wiha bin ez Gorekî zanîna xwe dê bersiva bidim. Mamosta Teanna û Îşallah.